Roja duşema borî Milîsên Şurta El Medenî yê bi hevkariya îstixbaratên Tirkiyê sê welatên Kurd ji her du gundan Umera û Gemrûkê yên girêdayî navçeya Mabeta girtin. Bi tohmeta awberê derdiketin nûbedariya hêzên cewherî yên Rêveberiyê xwe ser aberê. Malpera Efnpost ragihand grûpa çekdar her du welatî Ebdulqadir Mistefa Mihemed ê pêncî û şeş salî û Behêr Hemze Mistefa yê pêncî û pênc salî ji malên wan girtin û birin girtîgeheke bajarê Efrînê. Milîsê Şurta El Medeniyê her weha di bîst û pêncê meha borî de welatiyê Kurd Teymûr Xelîl ji mala wî ya li gundê Omero girtin û birin girtîgeheke bajarê Efrînê bê ku tohmeta wî were diyar kirin. Di bûyereke din de milîsên Firqeya El Hemzet ên bi ser Tirkiyê ve dest danîn ser mala welatiyekî Kurd ji gundê Cûqê yê girêdayî navçeya Merkez li Efrînê. Li gor malpera Efrînpost, roja pêncşema borî piştî welatiyê Kurd Mihemed Emîn Osman bi vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest da, çekdarên firqeya El Hemzet xwîşka Xwediyê Malê ya ku di heman malê de bi birayê xwe re dijiya bi zorê ji malê derxistin û ew mal desteser kirin. Piştî milîsên çekdar û xizmên wan ên hawerde zêdetir destdanî ser mal û milkên xelkên herêmê yên resen nemaze kesên temenmazin ên ku bi tena xwe di malên xwe de dijîn, Xelk ji vê rewşê metirsîdar e. Bi taybetî di van du mehên dawî de ku vîrûsa koronayê bêhtir belav bûye û desthilata Tirkiyeyê ya dagirker tu rê nimayên tenduristiyê pêşkêş nake da ku rê li belavbûna koronayê bigirin. Efrînpost her wiha belav kir, Milîsên El Cebhe El Şamîye yên girêdayî Tirkiyê hawerdeyekî ji Xûtayê ku li bajarê Efrînê di mala koçberekî Kurd de bi cih bûbû qewitandin. Çekdaran ew ji wê malê derxistin da ku endamek ji çekdarên wê grûpê tê de bi cih bibe. Hemon jê derê diyar kir ku grûpa çekdar li nêzîkî Duwar Kewa êrîş bire ser mala ku wî hawirdeyî ji Xotayê dest danîbû ser û ew bi zûrê ji malê derxistin. Tê zanîn ku ew mal a welatiyê Kurd ê koçberbûyî Mihemed Elî yê ji gundê Keferdelê yê girêdayî navçeya Cindirêsê ye. Milîsên bi navê El Ceyş El Wetenî Ez Sûrî yê bi ser hêzên Tirkiyê ve sê welatiyên jin li bajarokê Silûk ê girêdayî girê spî girtin. Rêxistina mafên mirovan li Efrînê ragihand, dema ku ew her sê jin li cem îyadeya doktorekî li benda dû re xwebûn, li bajarê Silûk ê girêdayî girê spî li bakur û rojhilatê Sûriyê çekdarên Fasîl Ehrar El Şerqiyê yên bi ser Tirkiyê ve Hatin û ew her sê jin girtin. Jê Darona Bûrî her weha got, Çekdaran ew jin li pêş eyadeya doktor girtin, bê ku sedema girtinê bidin diyar kirin. Ew birin cihekî ne diyar û ta niha jî çarenûsa wan welatiya ne diyar e. Li gor heman jê derê, her sê jin ji pêkhata Ereb in, ji eşîra El Muradet a gundewerê bajarê Silûk in. Herêm Ogirê Sipî û Bajorokê Silûk ji sala du hezar û nwazdeh an de ji aliyê dewleta Tirkî û grûpên çekdar yên girêdayî wê ve hatiye destnîşankirin û xelkên wê ji kurd û ereban rastî girtin, lêdan û hemû cureyên zordariyê tên. Îro televîzyona fermî ya Îranî dîmenên operasyoneke deryayî belav kirin, Li gor zanyariyan ev bûyer bîst û çarê cotmeha borî li Kendava Omanê çêbûye. Di dîmenan de xuyaye endamên pasdarin Îranê di gemiyeke petrolê de ne ku alaya Vîtnamê li ser hildabû. Balefirik li ser difiriya û ji aliyê xwe ve gemiya wêranker a Amerîkayê ji Tras a Wright Brooke bi mebesta çavdêrîkirina rewşê li nêzîkî gemiyên Îranê dimeşiya. Îran dibêje, Emerîkayê hewil dido ku gemiyeke veguhestina petrola Îranê desteser bike, lê me ew hewildan têk bir. Îran her weha zêde kir û got, Emerîkayê hewil dida ku petrolê bixe gemiyeke din. Ji aliyê xwe ve, rayedarên Emerîkî ev yek red kirin û gotin ku Îranê bixwe dest danî ser gemiya veguhestina Îranê. Tê zanîn ku di navbera Îran û Emerîkayê de alozî di derbarê çekên atomî yên Îranî de.